Salam mähriban doganlar, eziz illeşler. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Bu gün hepdäň dynç alyş güni. Şonuň üçin hemmäňize maşgalaňyz bilen, dost-ýarlaryňyz bilen ýa ýeke bolsaňyz, öz başyňyza gowy wagt geçirip, dynç almagyňyzy arzuw edýän. Mähriban doganlar, gadyrdan tomaşaçylar, bilşiňiz ýaly, birnäçe gün mundan öň owal Türkmenistany, türkmenistanlylary, galyberse-de, bütin dünýäde ýaşaýan türkmenleri birinji derejede gyzyklandyrýan, gyzyklandyrmaly bir waka bolup geçdi. Olam Türkmenistan döwleti bilen ýedi ýüz kyrk bäş kilometrlik araçägi bolan Owganystanda Al-Kaýda ýaly bir topar kellekeser terrorçy toparlaryň Talyban ady astynda bileleşip, birleşip häkimiýeti ele geçirmegi we Owganystan başda bolmak bilen, şol sebitde, Türkmenistanyň hem ýerleşýän sebitinde keseki bähbitleri aramak we keseki bähbitler, keseki ideologiýalar çäginde täze proýektleri durmuşa geçirmek üçin bir hereket başlady. Şu hereket bilen baglanyşykly, şu edilýän proýektler bilen baglanyşykly diňe bir Türkmenistanyň däl, bütin dünýädäki türkmenleň bähbidine garşy, türkmene garşy bolan şu ýola goýlan we durmuşa geçirilmäge başlanylan proýekt bilen baglanyşykly öz garaýşymy beýan etmek isleýän. Tebigy ýagdaýda bu temada biziň tomaşaçylygymyz, şeýle-de dünýä türkmenleri, dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň şeýle-de hak bileleşiginiň Türkmenim kanalyndan, bir çuňňur manyly gepleşige, diskussiýa, pikir alşyga garaşdy. Biz muny taýýarlamak isledik, ýöne gepleşige gatnaşmaly watandaşlarymyz, hünärmenlerimiz öz işleri, aladalary bilen gaty başagaý bolansoň, Muny durmuşa geçirip, halka hödürläp bilmedik. Şonuň üçin gynansak-da, şu Owganystandaky häkimiýet çalşygyndan bäri halkyň öňüne çykyp beýan edilýän garaýyşlar ýa haýsam bolsa bir ideologiýaň, ýa keseki basyp alyjy güýçleň bähbitleri bilen deň derejede bolýan taraply garaýyşlardan ýa-da ýagdaýa dogry düşünmän ýüzleý kiçi dillenmärde beýan edilýän garaýyşlardan, çykyşlardan ybarat boldy. Şoň üçin watandaşlarymyzdan gaty köp soraglar gelip gowuşdy şu temada, Owganystandaky ýagdaý bilen baglanyşykly, şuň türkmenlere täsiri, türkmenler bilen ilteşigi, dahyly diýip şu temada. Ýöne. Bu soraglaň hemmesine jogap berjek bolsaň gaty köp wagt alýa. Biz galan soraglara göni ýaýlymymyzda jogap bereris, ýörite bir göni ýaýlym etjek bolýas şu temada. Şoň üçin şondan öňürti esasy bir dört sany sorag bar. Şu dört soragyň jogabyny men şu gün halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirmek isleýän. Gaty köp gelip gowşan sowallardan, haýyşlardan biri Owganystandaky ýagdaýa, owalky hem häzirki bolup duran ýagdaýa nädip, nähili dogry düşünmeli? Birinji sorag şu. Ikinji sorag, Owganystandaky ýagdaý Owganystandaky halkyň öz içerki problemasymy? Sebäbi şeýle diýýänler bar. Owganystandaky ýagdaýlara tarapsyz, neýtral çemeleşmeli. çemeleşmek ýa-da men şoňa neýtral, tarapsyz, çemeleşýän diýýänler bar. Owganystandaky türkmenleň ýagdaýyny, şolar bilen ilteşikli ýagdaýlary soraýanlar bar. Syýasat, tutum, strategiýa nähili bolmaly? Ine şu dört ugurda häzir men öz garaýşymy beýan etjek. Indi mähriban doganlar, şu taýda bir ýagdaý bar. Owganystandaky ýagdaý, Owgan halkynyň öz içerki problemasy, öz içerki meselesi, owgan halkynyň özi çözsün, başga hiç kim goşulyşmasyn ýa-da edil häzirki kellekeserleň Talyban ady astynda birleşip başlan, başladan oýnunyň adyny bir halkyň islegi bilen, halkyň islegi boýunça edilýän, Owganystanyň halkynyň bir kabul eden karary, istegi boýunça edilýär diýmek baryp ýatan nadanlyk, samsyklyk ýa-da şeýle bir pikiri kim öňe sürýän bolsa, şol pikiri ýaýradýan, şol pikirden özüne bähbit araýan keseki basybalyjy güýçleň hyzmatkärligini, şolaň sözçüligini Şolaň adyndan çykyş etýär diýmek bolýar. Bärde bir Owganystan bolsun ýa-da başga bir döwlet bolsun, şol döwletde bolup duran adamzat tragediýasy, pajygasy bilen baglanyşykly ýagdaý. Eger bir ýurtda hakykatdan hem adamzat pajygasy ýüze çykan bolsa, dowam edip duran bolsa, Ol nähili o ýurduň öz içerki problemasy bolýar. Bir ýurtda özüňiz gowy bilýäňiz diktatorlyk öz özünden döreýämi? Bir ýurtda pajyga birdan döreýämi? Wulkan ýaly birdan partlaýamy? Wulkanam-a öňünden duýdurýar partlajagyny. Ýanardag. Ýanýan dag. Hawa, şoň üçin bulaň sebäpleri bar. Hemme zada logika bilen, akyl-paýhas bilen dogry çemeleşmeli. Eger bir ýurtdaky ýagdaý, syýasy ýagdaý töweregindäki döwletlerede zyýan ýetirjek bolsa, oň bilenem çäklenmän, bütin dünýäň durnuklylygyna zyýan ýetirjek bolsa, zarba urjak bolsa, ähliumumy adamzat gymmatlyklaryna garşy bir hereket bolsa, hüjüm bolsa, onda muňa hökman goşuşmaly. Muňa perwaýsyz garamak Bu ähliumumy adamzat gymmatlyklaryna garşy edilýän hormatsyzlyk, dönüklik diýse-de bolýar. Indi siz pikir edip görüň, häzir Owganystanda ýüze çykan ýagdaýy, şu wagta çenli bolup geçen ýagdaýlary, hemmesi biri-biri bilen ilteşikli bulaň. Hawa, onda eden-etdilik her ýurtda Güýç kimiň elinde bolsa, şol eden-etdilik etsin. Edenini etsin. Hawa, manipulýasiýa etsin. Halk şeýle isleýär, halk beýle isleýär diýsin. Ýöne halk şeýle isleýärmi? Belorussiýada halk häzirki režimi isleýärmi? Türkmenistanda halk häzirki režimi isleýärmi? Demirgazyk Koreýada we beýleki Dürli derejedäki diktatorlyk bilen dolandyrylýan ýurtlarda siz pikir edýäňizmi, halkyň islegine görä hemme zat edilýär. Diktatorlyklar syýasatdan öz bähbidini araýanlar hemişe halky sowatsyz goýýarlar. Halkyň aň-düşünjesiniň zäherlenmegine, ýetersiz galmagyna dyrjaşýarlar. Sebäbi näme üçin? sowat taýdan, sowatlylyk taýdan ösmedik jemgyýeti aldatmak, isleýän ýeriňe gönükdirmek aňsat. Eger ähliumumy adamzat gymmatlyklaryna dünýä we sebite zyýan ýetirýän bolsa, zyýan ýetirjek bolsa, onda ol meselä goşulyşmaly. Indi Türkmenistanyň aktiwistleriniň, oppozisiýasynyň garaýşy ýaly garaýyş beýan edýänler bar. Şolaryň garaýyşlary bilen baglanyşykly näme pikir edýäň? diýip soraýarlar şu soragyň içinde. Indi pikir edip görüň, halk Indi özüňiz pikir edip görüň, halk mankurt, sowatsyz edilen bolsa, ol halkyň, bar aýdaly, halk isleýär, halk aýaklandy, aýaga galdy, nädogry bir karar berdi, ýalan propagandalar bilen, prowokasiýalar bilen nädogry hereket etdi, nädogry toparlary, nädogry syýasy hereketleri goldady we şolar häkimiýete geçirdi. Hawa, indi mankurt, sowatsyz goýlan köpçülik ýalňyşdy diýip, onnoň dünýä köpçüligi, goňşy ýurtlar şolaň ýalňyşyny tassyklamalymy? Şolaň ýalňyşyny goldamalymy? Şolar mamla görkezmelimi? Bu nähili syýasat, bu nähili strategiýa, bu nähili ähliumumy adamzat gymmatlygynyň bähbidi? Şolara düşünibilýäňizmi, gürleýän adamlar? Syýasy taýdan baha berjek bolýan adamlar Owganystanyň temasyna. Indi, siz aslynda bilip-bilmän çykyş edip, ýüzleý çykyş edip, özüňizi masgara edýäňiz. Özüňiziň Şu temada däl, umuman syýasat temasynda ýeterlik derejede bilime we ukyba eýe däliňizi subut edýäňiz. Siz aýdýaňyz, Owganystanyň bu içerki meselesi. Biz Owganystanyň häzirki ýagdaýyna neýtral, bitarap, tarapsyz çemeleşýäs diýýäňiz. Onda. Onda siz näme üçin Türkmenistandaky diktatorlyga, Türkmenistanda edilýän adam hukuklaryna garşy edilýän jenaýatlaryna, korrupsiýa we her hili Türkmenistanyň halkyna garşy edilýän genosidlere, halk köpçüliginiň, dünýä köpçüliginiň seslenmegini, şoňa garşy hereket etmegini isleýäňiz, Türkmenistanyň içinde alnyp barylýan diktatorlyk syýasatyna goşulyşyp, şol režimiň üýtgedilmegine kömek edilmegini, goşant goşulmagyny isleýäňiz. Ikisem bir zat. Häzirki Owganystanyň içindäki eden-etdilige goşulyşmaly däl diýmek bilen, Türkmenistandaky diktatorlygyň eden-etdiligine goşulyşmaly däl, ol halkyň öz içerki problemasy diýmek ikisem bir zat şuň. Şuňa siz aňyňyz ýetenokmy? Ýa siz zakaz boýunça çykyş edýäňizmi? Dünýädäki diktatorlyklar, dünýädäki adamzat pajygalary eýsem, şular ýalyky düşünjesiz, aňsyz, strategiýasyz, bilip-bilmän hereket etmek, bilip bilmän çykyş etmek, bilip bilmän nädogry syýasat, strategiýa alyp barmak bilen ýüze çykanokmy? Diktatorlyklar şular ýaly geleňsizlikleň. Ol ýurduň öz içerki problemasy, bu ýurduň öz içerki problemasy diýip, şo taýdaky eden-etdiliklere perwaýsyz çemeleşmegiň netijesi. Ondan döreýär-ä diktatorlyklar. Bu ýerde logika, hakykata ters ýagdaý bar. Olar ýaly bolsa, halkara guramalar näme üçin gerek? Halkara ylalaşyklar näme üçin gerek? Halkara kanunlar, düzgünler näme üçin gerek? Onda her kim öz ýurdunda edenini edip ýörsün-dä, şeýlemi? Onda şikaýat etmäň. Türkmenistandaky diktatorlygam onda edenini edip ýör. Halkyň öz problemasy, içerki problemasy. Onda siz daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar ýa-da owal Türkmenistanly bolup, häzir dürli ýurtlaryň pasportyny göterip ýörenler. Onda sizem hiç zat diýmäň, onda goşulmaň. Özüňiz aýdyp otyrsyňyz. Bu ýurduň içerki problemasy. Owganystandakylaň içerki problemasy bolsa, Türkmenistandakylaňam ýurduň öz içerki problemasy, onda goşulmaň. Aýdýan zadyňyz logika gabat gelenok. Owganystandaky ýagdaýa neýtral. Tarapsyz, bitarap çemeleşme. Bu näme diýmek? Men kömek etjek däl diýmek. Meni gyzyklandyranok diýmek. Göni şuny şeýdip aýtmaly. Başga sözler bilen, başga sözlemler bilen öz niýetiňi, maksadyňy gizlemeli däl. Hawa, Owganystandaky meselelere, ýagdaýa, Bitarap, neýtral, tarapsyz çemeleşdiň, çemeleşýäň. Owganystan bilen Türkmenistanyň serhedi ýedi ýüz kyrk bäş kilometr we bu serhet Özbegistan we Täjigistanyň we beýleki ýurtlaryň serhedi ýaly tebigy ýagdaýda geçilmegi, hereket edilmegi kyn bir Geografiýadan, relýef, ýer üsti gurluşyndan emele gelenok. Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky serhetden geçmek, şol serhetýaka boýunça hereket etmek beýleki ýurtlaryň serhetlerine görä tebigy şertler, ýer üsti gurluş taýdan aňsat. O nähili onnoň şular ýalaky howp abanyp durka bu mesele neýtral, bitarap, tarapsyza çemeleşmeli. O nähili bolýar? Onda siziň tarapyňyz nämäň tarapy? Siz onda diňe şuň tarapy, şeýlemi? Puluň tarapy-da. Pul nirden gelse bolýar, näme bolsa şo bolsun. Şumy onda esasy maksat? Düşündiriň-de, halk düşünenok bu zatlara. Şoň üçinem soragy berýär, düşündiriň şuny bize diýip. Bizem aklymyzyň ýetdiginden, tejribämiziň ýetdiginden düşündirmäge çalyşýarys, synanyşýarys. Eger häzirki Owganystandaky oýnalmaga başlanan oýna neýtral, bitarap, tarapsyz çemeleşseňiz, onda şu ýagdaý siziň öýüňizi ýakýar. Siziň öýüňizi ýykýa, ýakýa. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Onnoňam, näme üçin Owganystandaky şu meselelere, Owganystandaky ýagdaýa neýtral, bitarap, tarapsyz çemeleşmeli? Näme üçin? Biziň iki sany hakymyz bar. Bizi mamla görkezýän şu işe goşulyşmaga iki sany hakymyz bar. Birinjisi, Owganystanda türkmen köpçüligi bar, türkmen diasporasy bar. Alty-ýedi million Türkmenistandaky türkmenleň ilatyndan, umumy ilatyndan, köp bolmasa az däl. Hawa. Indi şol ynsanlyk pajygasy, adamzat pajygasy ýaşalýan, ýüze çykan ýurtda, şol ýurt Türkmenistanyň goňşusy bolmasyn, dünýäň başga bir ujunda bolsun, şo taýda şular ýaly Millionlarça türkmen ýaşaýan bolsa, biz mejbur şoňa goşulyşmaga. Biz neýtral bolup bilemzok, biz bitarap, tarapsyz şoňa perwaýsyz çemeleşip bilemzok, çemeleşmeli däl. Eger çemeleşýän bolsak ýa biri çykyp şu tema Men neýtral, bitarap, tarapsyz çemeleşýän diýýän bolsa, onda oň bärdäki maksady türkmeniň maksady, bähbidi däl. Onda bärde başga bähbitler bar. Aýyl-saýyl edip aýtmaly aýdan magty. Logika gabat gelmeli. Indi biz şu türkmenlere eýe çykman, şu türkmenleň hak-hukugyny, basgylanýan adam hukuklaryny goramak üçin alada etmän, nämäň aladasyny etmeli? Onda bu şeýle bolanokmy? Ine, şu gün maňa hiç kim hiç zat bolanok, goňşyň öýüni sil aldy, ýykdy, ýa goňşyň öýi otlandy, kül boldy. Aý, maňa näme? Maňa bolmasa bolýar. Şu-da onda siziň mentalitetiňiz, siziň düşünjäňiz, siziň syýasatyňyz. Siziň strategiýaňyz. Onda siz, siziň pozisiýaňyz ynha şu. Şoň üçin türkmenistanlylar hiç wagt, hiç haçan Owganystandaky meselelere perwaýsyz, neýtral, bitarap, tarapsyz çemeleşmeli däldi we mundan soňam çemeleşmezler. Ine, Türkmenistandaky samsyklaň absurd syýasatçylaň nädogry äden ädimleriniň netijesi şu günki Owganystandaky başbozarlyk. Bu hökman Türkmenistanda syçraýar, Türkmenistanda gaty aýylganç täsiri bolýar şuň. Şoň üçin biz nirde bir türkmen bar bolsa, şoňa arka çykmaly, eýe çykmaly, şoň goragynda bolmaly. Owganystan bilen baglanyşykly, Aý, men Owganystanda boldum, eýtdim, beýtdim. Bolup biler. Owganystanda bolan, işlän, komandirowkada bolan, iş saparynda bolan gaty köp adam bar. Hawa, şu ýeterlik Owganystanyň ýagdaýyna. Owganystandaky hakykata göz ýetirmek, seljermek üçin ýeterlikmi şu? Ilki bilen niýetiň gowy bolmaly. Niýetiň hakykaty görmek, seljerlek. Niýetiň hakykaty görmek, seljermek bolmaly. Eger seň niýetiň, maksadyň, planyň hakykaty üýtgetmek, ýalan propaganda etmek bolsa, o başga. Owganystanda ömrüni Owganystanda geçiren žurnalistler bar, syýasatçylar bar, hünärmenler bar. Ömrüni şo taýda geçiren. Şolaň içinde Owganystanyň hakykatyny, Owganystanyň we töweregindäki ýurtlaryň üstünde oýnalan, oýnaljak bolýan oýunlary seljerip bilýänler bar, seljerip bilmeýänler bar. Hawa, onnoň hakykat şular ýalyky orta arada göze dürtülip durka, men Owganystanda boldum, eýtdim, beýtdim. Sen Owganystanyň patyşasam bolup bilersiň. Ene Aşraf Gani gaçdy gitdi. Hawa. Ana şo prezidentdi-dä. Bolanda näme? Hakykaty bilenok ýa-da satdy halkyny ýa-da başga bir zat boldy. Belli däl hakykat. Şoň üçin hakykaty aýtmaly, hakykatyň hatyrasyna çykyş etmeli. Owganystandaky ýagdaýa dogry düşünmeli, hemme zatdan öňürti. niýetiň päk bolmaly, ýüregiň arassa bolmaly. Ana şonda bolýar. Şonda tebigatyň güýjem, Allatagalaň gollugym seň bilen bolýar. Eger absurd zatlary etjek bolsaň, onda tebigat bilen Allatagalaň güýji, gudraty, gollugy bilen hiç hili sazlaşygyň, garmoniýaň bolanok. Sen goldaw alaňok esasy güýçlerden. Owganystan bilen baglanyşykly näme etmeli? Owganystanyň ýagdaýyna, Owganystanyň hakykatyna dogry düşünilmänsoň, dogry düşünmek islemänsoňlar şu derejä ýetdi. Owganystan şoň üçin bulaşyk. Size bir hassa gelýär. Siz şol hassa Dogry diagnostika, analiz edip, şoň hassalygyny doly anyklamasaňyz, näme sebäpli keselländigini, saglyk ýagdaýyny doly anyklap, şoňa görä-de dogry bejeriş usulyny kesgitläp ýola goýmasaňyz, şo hassany siz dikeldip, sagaldyp bilýäňizmi? Ýok. Owganystan meselesem şular ýalyky. Owganystanyň hakykatyna dogry düşünmeli. we dogry strategiýa, dogry planlar, dolgy hereketler bilen Owganystanyň meselesini çözse bolýar. Çözülmejek zat ýok. Ýöne bärde bähbit bar, bähbit. Uruş bolsa bolýar, gan bolsa bolýar, gan döküşiklik bolsa bolýar. Näme bolsa bolsun, barybir men şundan pul ýasaýan, pul gazanýan, şunda meniň bähbidim bar diýýän adam üçin Ähliumumy adamzat gymmatlygy, bu türkmeniň, il-günüň bähbidinemi, dälmi, o zatlar ony gyzyklandyranok. Öz hojaýynlarynyň beren buýrugy boýunça şou edýär, çykyş edýär ýa-da öz egosyna, öz bet nebsine, haram nebsine, eýerip, paraň-paraň paňlap, şöhratparazlyk edýär, başga iş zat edenok. Netije, boş, netije masgaraçylyk. Şoň üçin Owganystan bilen baglanyşykly näme etmeli? Biz Owganystanyň meselesine goşulyşmaga mejbur. Iki sany hakymyz bar, biri alty-ýedi millionlyk türkmen köpçüligi. Şulaň haky-hukugy üçin biz hökman goşulyşaýmaly, bir. Iki, biziň ýedi ýüz kyrk. Bäş kilometr geçilmegi, aşylmagy gaty aňsat bolan araçägimiz, serhedimiz bar. Şu serhedi goramak üçin, halky goramak üçin hem serhediň aňyrsyndaky Owganystan tarapdaky hem Türkmenistan tarapdaky türkmenleri goramak üçin biz şu meselä hökman goşulyşaýmaly. Şu meselä biz goşulyşmanymyz üçin şu wagt bulaşdy. Şu wagt kellekeserler, Al-Kaýda, Al-Nusra, Talyban, Hizb ut-Tahrir we şuňa meňzeş bur topar ekstremist toparlaryň hemmesi birleşdi güýç bollaşa taýda. Muň zyýany geljekde gürrüňsiz diňe Türkmenistana däl, şol sebitdäki bütin türkmenlere ýetýär. Yslam döwleti Terrorçylyk topary kellekeserler Yrakda we Siriýada iň köp kime zyýan ýetirdi? Yrakdaky we Siriýadaky türkmenlere zyýan ýetirdi. Ýöne olaň hiç kim reklamasyny etmedi. Olar ne özüni satdy, ne başgalaryny satdyrdy. Şoň üçinem Yrakdaky we Siriýadaky türkmenleň reklamasy edilmedi şol uruşlarda. Türkmen ýöz gününe kaýyldy. Agzybirligem ýokdy türkmenleriň arasynda hakykatdanam. Guramaçylygam ýok. Edil şolar ýaly häzir Türkmenistandaky türkmenler edil şonuň ýaly häzir Türkmenistandaky türkmenlere, Owganystandaky türkmenlere, Eýrandaky Özbegistandaky umuman Merkezi Aziýadaky türkmenlere gaty elhenç taryhda görlüp eşdilmedik howp abanýar. Şu talybanlar aslynda birleşen kellekeser ekstremist güýçleriň üstünden durmuşa geçiriljek bolýan şu planlar proýektler bilen baglanyşykly. Şoň üçin hüşgär boluň, ägä boluň. Meselä dogry düşüniň, perwaýsyz bolmaň. Bu biziň ykbalymyz. Bu biziň meselämiz. Bu biziň durmuşymyz, bu biziň janymyz, bu biziň geljegimiz, bu biziň çagalarymyzyň geljegi, ykbaly. Şonuň üçin biz muňa perwaýsyz. bitarap, çemeleşip bilmeýän Owganystanyň hakykatyna, türkmenlere abanýan howplara biperwaý çemeleşmek dönüklikdir. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň, mähriban doganlar!